All India lockdown ni sawmhnihna a ni a, vawiin April ni sawm leh pathum sang hi sawmhnih lockdown ni sawmhnih pakhat kalpui tur chu naktuk hian a zo dawn a, amaherawh chu ngenna te a nasat avangin lockdown hi kalpui zel tur a ni nge ni lo ngaihtuahna. Sen mek a ni a, chutah chuan ih kan Prime Minister hian vawiin hian ah a puan mai hi beisei ni avangin kei pawn hei kan nghak deuh hlek a, tunah hian ka sana chuan dar hnih a ni a, tun thleng hian engmah thawm ri vala awm loh avangin tlai dawn lutuk e ka ti a, a chhan chu. Tunah hian tiang kan record anga, kan edit anga, ka edit zawhah kan upload leh anga khami zawng zawng chhung khan hun a lo kal leh duai ang a, hei hi chu YouTube ah chuan dar nga dar uk emaw bawr velah ka rawn dah thei chauh emaw ni ang a, hmuh theih loh chauh emaw ni ang a. Chutah chuan Prime Minister hian lo puang tawh mai thei a, zan lamah te pawh a ni ve thei tho a. Vawiin hi phailam Chan Chin Bu chuan a puan hi an ring hle mai a, eh, naktuk pawh hi hun chu a la awm tho a. Tin, phailam Chan Chin Bu hian. Lockdown hi All India anga pum hluma ram pum kar hnih chhung April tha tawp thleng hian kalpui a nih hi an ring hle mai bawk a, hei hi engtin nge ni dawn tih hi a chiang lo a, amaherawhchu a hma pawh khan ka rawn sawi tawh kha. Rawtna theh luh te pawh a awm a, he heng rawtna hi chi hniang deuh hi a awm a, pakhatah chuan a hma daih tawh ka rawn sawi tawh, category state in category a then kha a ni a, state in han ti la India ram pung kha, ih category pakhatna chuan state a, hemi Covid nineteen positive panga aia tlem nei chin kha an awm ang a, panga tanga sawm pakua nei chin kha category two an awm ang a, sawmhnia tanga sawmli pakua nei chin kha category three an awm ang a, sawmnga chin chunglam kha category four an awm ang a. Chuan chu rawrhna ang chuan category one kha chu ih a za vai anga ih lockdown kha hlih theih a ni ang a, category two kha category one in a one a hlih a ni atanga a kar khatna ah an lockdown kha an hlip ve leh ang a, category three kha category two a two in kar khat an hlih zawh hnuah I an an lockdown kha hlim ve leng a, category four kha a tawp ber a, three in kar khat an hli hnu ah an hlim ve leng tih kha rawrhna awm hmasa ber chu a ni a. Chu mi zawh chuan colour code a then kha rawrhna awm leh a, chu chu red, yellow, green tiin a ni a. Kha kha a district ang zawng in, A nia hei chu. A district ah khan i positive tamna ho kha rate in an then ang a. Hetiang hi chu lockdown nghilh bur a la niang a. A district tlemna ang ho, a tlemna ang ho kha orange a niang a. Khatah kha chuan lockdown bur ni lo deuh i an kalpui ang a. Tin green kha chu i Hemi positive nei miah lo entir nan Meghalaya te Nagaland ang te khatiang ang ho tan khan aniang a, anni ah chuan lockdown hi hlih eh a vai a hlih aniang a tih kha rawtna dang ani leh a. Tunah hi kan economic dinhmun hi India ram pumah hi a chhe em em mai a, nimin lamah te pawh ka sawi tawh a, lockdown ih kalpui India ram pum anga lockdown kalpui ngawt hi A chi lohna lai a awm a. Chuvang chuan Phailam chanchin bu ho hian lockdown hi all India ang inkar hnih chung kalpui la ni leh tura an rin em em lai hian a ni lo ve thei tho ni tih kha ka sawi duh a. A chhan chu eng emaw chen hi kan economy hi a kal a ngai a. Tunah hian thlasik thlai kan tih rabi crop an tia agriculture lam chuan. Khang tiang ho kha seng a hun nasa tawh a, i khami seng tur pawh khan tunah chuan chet chhuah hleih thei a ni lo a, khang tiang tal te pawh kha ti thei dinhmun a kan din a ngai a, chu chu India sorkar laipui hian a ngaihtuah hi a ngai hle bawk a ni. Mizoram dinhmun hi eng nge? Hei vawiin lam hian CM te nen an inhmukhawm ta em? Kan Kohhran hruaitute, political party te leh NGO te kha I engmah ka hre lem lo a. Eng pawh ni se, ka rin dan mai mai chuan i Central lam thutlukna hi an nghah leh tho ka ring a. A chhan chu hetiang thil ah hian Central hi a thu ber tlat mai a, India Constitution a Article zahnih sawm nga pali na hian hemi dan hman chungchangah reng reng hian Central sawrkar hi a chung nung zawk zel tur a ni tih a ni vang in tunah hian Disaster Management Act sanghnih panga kuma mi kha kan hmang mek a ni a, khami tlawh chhan a All India lockdown emaw eng emaw Central sawrkarin thuneih zawm tur thu a rawn zam chuan. Kha kha a lal lo thei lo a, ih chutih lai chuan ih state te pawh hi hemi constitution ang hi chuan eh law and order leh public health chungchanga in thuneihna hei hi state subject a ni a, thuneihna an neih ve tho avangin ih state pali te chuan tunah hian lockdown hi anmahni thuin an lo extend tawh a ni. Hei hi Epidemic Diseases Act an tih hei hi Sangha Zariat sawmkua pasarih daih a siam tawh a ni a, British ho in min awp lai a mi. Hei tih danglamna lutuk ala awm lo kan la hmang chho zel a. Hemi zual zui hian state te hian an puang ve thei a. Tunah hian April ni sawm thum thlenga lockdown kalpui tura state mahni thu a lo puang ve tawh te chu Odisha, Punjab, Maharashtra leh Telangana te an ni a, an ni hi a tamna pawl an ni ve hrim hrim a, a awm pawh a awm viau a. Chu chu tuna kan dinhmun chu a ni deuh mai a, i Centre in chutiang khatiang a rawn tih hi State hian a hnial kalh thei lo a ni tih kha kan hriat phawt ang a, chuvang chuan Mizoram a All India lockdown a tih chuan Mizoram pawh kan follow lo thei lo a, amaherawh chu colour code ang zawnga thil a rawn tih chuan khami anga kan kal mai kha a ngaihna chin a awm ang a, ih kan NGO lian ber Central UIMA in lockdown la neih zel kan duh an tih pawh hi ih hemi eh. Epidemic Diseases Act hnuaiah hian i Mizoram chuan a ti ve leh thei tho a, amah chu kha kha kan thatpui ber em tih kha i sorkar chuan ngaihtuhna seng tho in ka ring a, i chuvang chuan a eng thil ah pawh chu lo en ta se central sorkar thuchhuak hi ngaihchang deuh phawt chu a ngai dawn ta niin a lang khawp mai. Hei tunlai chu kan rilru hi Jerusalem lamah a la awm lai deuh a ni bawk a, Jerusalem leh Israel ram lampang han sawi ila. Israel ah khuan i positive hi tun dinhmun ah hian mi sing khat zasarih leh sawmli pathum an awm a, mi za pakhat lai an thi tawh bawk a, i. Ram pum ang khan kar kal ta thawh leh ni atanga tun kar ni ngah ni April ni riat atanga ni sawm paruk kha a kar leh a nih zawk chu. A kar leh April ni riat atanga ni sawm paruk kha eh kal hlen kut vel te a nih avangin tuna Chungkar Kalta April ni sawm paruk thleng khan nili chhung kha lockdown ram pumah an puang ve a, amarawh chu tunah chuan kha kha chu an thlah dul leh tawh a, mahse chuti lai chuan nimin chhun atanga hman tur khan Jerusalem khuh lockdown an ti ve leh ta, Jerusalem khuh zone eng emaw zatah then ve a ni a. Khata i Juda kul ngutkhawm awmna lai bikah khan a hluar tlat mai a, chuvang chuan khang tiang ah khan i Jerusalema i veng bik a ni mai ang chu, a zone pali ah khan i tunah hian lockdown hi an kalpui leh tawh a, hei hi duhlo pawh an tam ang reng viau a, March chu a loh theih loh na lai a awm a ni. Chu chu i ka hlenkut vel avanga an tih a ni ta a. Ka hlenkut han sawi takah chuan i hei kumin hi i mithiamte leh Bible zir miten an chhut danin Isua, kan Lal Isua thih kum nena, In ang i Good Friday leh Easter kan hman hi a hun in ang deuh nia ngaih a nia. Amaherawh chu i Kristian dei chuan Isua hi kan thih tir hma deuh hlek a ni maithei. Good Friday zirtawp nia kan han thih tir hian ni thum leh zan thum hi a tling thei ngai lo a, mahse hei chu kan sawi zam thiam a. Kan sawi zam a ni mai a, eng pawh chu ni se i kumin hi a inrual kum a ni ve tlat mai a, nimin kha i Juda calendar ah pawh i Isua thlan atanga a thawh lehna hun chiah a ni a, amah erawh chu a thi ni erawh chu i Ni nga ni kha a ni zawk daih tawh a zirtawp ni thilo in Chu chu i kan sawi tel ve mai mai a, i a nih loh chuan a a ni hi a kim thei tlat lo mai a ni, hei hi a bui thlang na lai tak pawh a ni a, e sawi zam theih a nih rualin han sawi zam mai kha a dik na chin kha chu awm mah se historical chuan a dik thei lo tlat mai a leh a factual ang chuan thil tak tak anga han sawi dawn chuan a ni thei tlat lo mai a kha kha a ni a. Inrinni te leh an ni serh bik te hi Sabbath an ti vek mai a, chuvangin kha Isua thih kum khan Sabbath kha vawihnih a awm a ni an ti a, a zirchiang te chuan he kal hlen kut Sabbath a ni tawpni tunkumah chuan April ni sawm paruk a ni a, Kar khat chhung an hmang thin ka tih tawh kha, kar khat chhung a ni hmasa ber kha i eh ni serh bik ata rawn hmang a, chuan a tawpna ni kha ni serh bik ata rawn hmang bawk a. Tichuan Isua kha mi kara Isua an man a an han tih hlum khan kha i an ni serh ni kha a tla a ni. Tikhan Ni ngahnia ni serhnia tla a kara zir tawp ni awm le a tuk kha hemi kar khat chhunga an ni serh, Pathian ni kan han tih ang, a Sabbath kha lo ni leh a, Sabbath pahnih a awm a ni tih hi mi tam tak chuan kan hriat lo avangin kha khalaia Bible-a a tuk i Sabbath a ni se, inrinni te a ni se kan tih kha hemi kar khata chawlhnia tana kan lo inrin lawkna. Inrinni emaw tih hi ti a ngai hi tam tak kan awm a, amah rawh chu kha kalhlen kut Sabbath inrinni pawh kha awm ve tho ni tih kha hriat ve kha a ngaiin ka hria a, chu chu kan sawi lang tel ve mai mai ni, a remchang deuh hlek bawkin ka hria a. Tin, a thil danglam deuh hlek han ti la, lockdown nena inkaihhnawih chiah lo, mahse inkaihhnawih tho si, thil thleng pakhat nuihzet thlak ang reng bawk si. Mar chu ngaihtuahna ti tamtu pakhat a awm a, chu chu UP sorkar chet dan khu ania. UP sorkar khu kan hre theuh anga UP sorkar khu i bjp sorkar ania. An chief minister pawh i. Hemi Hindu puithiam a nia Yogi tia. Yogi ih khu Yogi Adityanath khu Hindi puithiam ih BJP party na Chief Minister tura a ruat kha a ni ve mai a. UP a gawn chu vangin Hindu Sakhua hi an tih lar hi an tum viau mai a, chu chu khan sawi hmasa mai mai a, ih englo ania All India lockdown puan tawh hnu khan an CM hian khatiang anga ih Sakhuana thil emaw eng thilah pawh punkhawm khap tawh hnu khan an vai Pathian pakhat awmna hmun sawnna kha a lo va tel pui a. Khatah khan an vai puithiam pakhat khan, A, keini chu i Lord Raman i hemi hri lakah hian min veng dawn alawm tih khan mahni inthiam chawp khan i thil an lo ti a. Khami chungchang kha Hemi online i online-a chanchin thar theh darhtu lar tak mai The Wire hian a lo chhuah a, kha kha an lakah khan i FIR theh luh a ni a, chu chu Ayodhya-a police station-a theh luh a ni a i, an tih chuan aw Faizabad police-ah a ni ta a.

I man anga a nen ti ta a. Ani hi Delhi awm daih a ni a. Chuan zirtawp ni khan KM zasarih a hla Delhi kha police te khan pan ngar ngar a an va kal ta a. Tichuan naktuk April ni sawm pali hian Faizabad police station Ayodhya ah chuan kal turin summons an va pe ta a ni. Lockdown a nih lai pawha khatianga thil an ti kha a mak ang reng khawp mai a, tin kal tura an tih pawh kha lockdown lai a la nia, lockdown hlih hun tur pawh la ni lo a, lo hlip dawn pawh ni se a ni sawmhnih pakhatna ni chiah kha a la nia April ni sawm pali chu, engtinge kal tura an beisei tih pawh kha a mak ang reng viau a, chuvang chuan anni kha chuan thil pawimawh Elkhen tih angah khan an inngai a, amaherawh chu a lehlam zawnga thlir chuan hetianga India ram pumpuina ih hripui leng avanga kan buai lai a, khatianga mi pakhatin an Chief Minister chungchang eng emaw a lo tih avang emaw dawt thu pawh ni lo, chanchin bua khatianga a lo chhuah avanga khatiang leh lehzela an um zui kha mi mak tih a hlawh a, Lockdown te pawh pawisa loin i anmahni puli zawk kha an che ta zar zar mai a ni. Kha thil kha tun tut tutah pawh bawh zui lo se, engmah pawh i awm lo reng reng. Amaherawh chu UP sawrkar ngaihdan chuan bawh zui nghal tut kha ngai ni mai a. A lehlam zawng taka ngaihtuah chuan i hri lengahin kha kha an ngai pawimawh zawk emaw tih tur kha a nia. Chuvah he thil hi a leh a nuihzat thlak na lai a awm a. A lehlamah a hrileng buaipui tawk chuan awm thawk a, mahse kha mipa a ai a i urgent lutuk a ngai a, khatiang lampang lo buaipui a, police te pawh an indaih loh dawn teh lul nen khatiang zawnga thil tihna a lo awm kha a mak ang reng viau a, chu chu kan hriat tlan tan ka an sawi tel ve mai mai lo ni ta se. Tin a tawp nan chuan hei. March ni sawmhnih pa nga tang khan nitin ka la bei chho a, lockdown ni sawmhnih pakhat an puan chhung hi chu nitin ka ti ang ka ti a. Lockdown hi ni sawm pali dang an la puang leh a nih chuan nitin hian ka ti thei tawh kher in ka ring lo a, vawiin hi ka tih hnu hnun ber pawh a ni maithei a, amaherawh chu naktuk hi ni sawmhnih pakhat na chauh a ni a, naktuk thleng hi chu ka la ti in ka ring a. I chutih rual chuan Hei a a youtube channel a inluh chuan a hnuaiah hian comment la awm a, ka rin aiin in rawn comment that chhe ang reng a, in duh zawng te leh a tha in tih zawng leh zawng lo te pawh rawn sawi thin ula, chumi lam te chu rawn sawi ta chiu te pawh hi ka rawn ti thin a, marawh chu i comment hi a tam vak lo thin a, he comment section ah hian i Khawngaihin, In duh a nih chuan, Ah, ti zel ta che te pawh min rawn ti ang a, ka hman dana zir te pawn rawn tih zel te pawh ka tum ang a. I, tin, han tih zel pawh a duhawm a, ruah chu ka rawn sawi tum tak zawk chu, a ni tin ang hi chuan ka rawn ti thei tawh kher pawn ka ring lo a, i, tih chang hi chu ka rawn meng a, khang vel kha chu, e, Facebook te leh WhatsApp velah te ka rawn tih chhuah hunah, Ka subscriber ni kher lo te pawh nih lo hriat theih nan ka rawn tar chhuak leh mai ang a, eng pawh ni se hei tunah pawh subscriber ka in rawn tam phah a ka lawm khawp mai a, tin a lo thlir thin tu te pawh hei a analytics an tia ka youtube channel ah hian kan en a, in pung chho zel a ni. A darkar tinah chuti zat chuan an thlir chutiang kha tiang tih kha i kim chang tak hian an rawn ziak a, in rawn pung chho zel a, kei tawngkam thiam lo leh a tawngkam bungrua nei loina bah tak mai a leh buh tak mai a ka thusawi te in lo ngai tha thla ve thin hi a lawmawm ka ti a, i chutih rual chuan kei hi journalist thin ka nih avang hian i. Thil hi a dik lo a tih ka hlau em em mai a, ih, mipui te, ih, a dik lo a hruai kawi ngai awlsam ber chu chanchin thar atang hian a ni a, chuvang chuan, ih, a dik thei ang ber hi rawn tih chhuah hi ka tum thin avangin hun pawh hi ka duh rei deuh hlek thin a, zanah te pawhin ka men rei phah a, ih, ka en chhuak dap a, chu chu a dik em a dik lo em tih ka hmuh theih ang ang kha chu Ka zir chiang a, chutiang anga rawn ti thin chu ka ni a, kha kha i ka tih thin dan a ni tih kha in lo la hriat loh takin nakin zel ah pawh ka la ti a nih chuan journalist ka lo nihna thin khan tunah hian min la thunun tlat a, thu dik lo puan hi ka hlau hle a ni tih kha in min lo hriatpui ve ula ka duh a, tin ka channel. Lovah pawh hian WhatsApp velah te pawh hian ih chutiang lampang thil chu rawn ti la, kan hre chak a lo mawle tite in nei nih chuan, tite in nei nih chuan hei kha ka ti hreh miah lo ka rawn ih ti mai ang a, ka phak tawk chin leh ka thei tawk chinah hei khatah khan ka channel a lo lut a lo thlir thintute chu. I hnenah chuan kan hrilh duh cheu a, in thlahrum reng reng suh u, in duh chuan rawn sawi u la, ka theih chin chinah leh ka phak tawk chin chinah chuan in duh chu rawn tih puitlin ka tum dawn a ni tih khan lo enjoy duh tawk leh phawt ang aw.